0754 kasi eka website hi vakhandlegroup co za rhumela rungula eka info at vakhandlegroup co za vakhandle group we are family aye
mina mina nina n'wina hi ta kuma vhesi ya hina ka tipisalema 73 vhesi 1 to 2 xikwembu xi komba vaisrayele vunene bya xona lebyikulu xi komba ni hinkwavo va timbilu leto tenga. Kambe mina ndzi lavile ku hambuka endleleni, eku fambeni ka mina ndzi lo pona ku rheta ndzi wa, Yeye! Yeye! I Jayimito! i mfana wa le nsambikani i mhayi va va jaha ro kula hi mba jatani u na xiti oh yimani mi amukelaka dejane that matters oh, mm, mm. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. dejane that matters dumus aku hambi u kwata yeyi wa lava a wu lavi mfana wa xitifiketi ya wena i ta swi ku bro ya wena i mani mi amukela ka day only channel that me just to watch uh i mani wa leswi mhaka ku na mukhuhlwani video leyi no no swi boha ku ni yi endla so noboya kakuneyinwa e, istone va ri ya pfuna loko swi swaka mukhuhlwana um lava ya vulavula hi the twins also ya vulavula na hi philani i i swa nkoka ngopfu ku ya vulavula hi this thing um mara xa ku sungula xisungula xa koho um ni lava teka nkarhi lowu ne um ni congratulate a munhu na swi twisisa ku why va bini mayangani va rila loko va nga wini ti-award na yi twisisa ku why um va nghumnghumu va tsala mapapila va tsalela mlfm loko ti-award va nga ti kumi and now i understand hi mhaka ku ni kuma joy yin'wani yo tala ngopfu loko ni kuma leswi. A hi xo sungula lexi a ni zanga na tatisana lexa xin'wana ni hi leswi swimbirhi ka swona i this certificate yi award-iwe ka mina personally the intelligence that I have or the work that I put in for vakhandli um i i this is a clear demonstration that stay true to yourself be yourself. don't be bended like u nga tikumi u va amuba um tiya n'wana sesi uh, if you believe in something never stop believing even if you don't know ku ri vanti ra wena ri ya pfuleka kwini i xinyami la ndlwini la wu mbambambambela ku xi xi pfariwini hi kwini kumbe switch hi kwini swi nga endla u fika u tlilika switch liya u kuma layiti u nga swi voni swa ku u tlilika yona kumbe u tikuma u khome loko u pfula xipfalo a wu nga swi voni swa ku xipfalo xi kwini hi mhaka ya ku i xinyami lexikulu a wu voni i this certificate was made . This certificate was awarded on April 19, 2024. Eh, a xi tisiwa ka mina given ngoveni i vito ra mina n'wa mi nga ta ri tiva se mi ta ri tiva mhaka ya certificate lexi um i certificate lexi um it says vakhandli group

a hi swilo leswaku swi nga xavisa to a point and swi nga attract-a ku to a point ta ku nga tlhe u kuma na leswi i e n'hweti ntswalo ta xikumba mi ti tiva um ni vula ku swi possible swa koteka a hi tirheni and I'm I'm very grateful and ni tsakini no ka ni nga ha tsakanga leswaku ndzi ni ti komba la ka n'wina mara mbilu ya mina yi tele ntsako and and swi swi endleka hi vanhu vo fana na n'wina mi layikaku ti-video ta mina you subscribe you share on your WhatsApp loko ti mi tsakisini van'wani you you, you, you do all of these things just to see me growing and i want to dedicate this award i don't want to mention name oda kun'wa ri hatima se ni rivala ni rivala affectionate ma vona kumbe ni rivala xivumbiwa kumbe ni rivala mani mani but genuinely i want to dedicate it to you guys for the love and support that you have shown me uh, all along

anything close to termination because I knew I'm doing the great work. I was just not sure. Is he satisfied with the work that I put in? mara this swi vula swona um eh, hi yona channel yo sungula leyi ku va na switifiketi na ti what what what a ku na channel ka ga hinkwavo va vutiseni a ku na channel ya ku u ta yi kuma yi ri na swa so ha-a a yi na la lavalavani laha ha swi tiva ku laha hi le makumu laha hi le ka jaha ro kula hi mbhaca laha hi le ka hambi wo kwata laha hi kona etikweni ra switifiketi hi kona tiko ra ti-recognition me n'wana sirha na sirha. me n'wana wa le bushback ridge me wa le ka millioni a ku na munhu wo duma ka millioni mara vona mfana wa mehe ni ta va setela n'wananga swi ta lungha chongolanyana n'wananga but anyways a hi vulavuleni hi the key factors ye um philani rene campaign ya ku i ya ya ya ya cape town hi movha liya ya xikorokoro to show that you may have difficulties u nga va u ri na ku tsandzeka ko karhi mara you u ta fika laha u yaka kona mavona a very good initiative um he started asking donations from people ku na munhu loyi a nga va vutisa kahle kahle hakela accommodation kumbe ku nyika mali loko ya xavela vanhu lava tiwuche this person was asking genuine questions philan came and

let's just decode this thing loko decoder xilo ne coding is to bring things together ku swi endla xilo xin'we e swi kota ku twanana so when you decode i ku wa swi tlhantlha so a hi tlhantlheni this thing when Pilan announced this thing, the bank account that was displayed on the poster is his personal bank account. With that personal bank account, you can't hold him accountable. Number two,

you can't u lo donate wena a wu swi tivi ku donetela yini that's why that question yi n'wi irritate and nakona why loko vanhu va vutisa swivutiso u kwata na because we're running a campaign to help people mi ta ni khomela ni te na mukhuhlwana so i'm not that much comfortable the problem that we have as gaza people i mhaka ya ku we have people who's so much entitlement hi teka ti-ordinary fans people lava hi rhandzaka to support us with whatever we do online or to push content to do all of these things hinkwaswo leswi hi swi endlaka ne we take advantage of the fans like ni kombela hi kombela mindholo ta le 100 rand those people are fighters on the ground they are hustling and they take the little they have because they love you you're abusing them mara i have demonstrated this pattern ya ya ya philani i hanya hi ku senga vanhu a hi munhu loyi ku ta pfuka nampundzu entirhweni a tidzamela mali ya yena a hi problem ku va u pfuka nampundzu nga entirhweni loyi nga ku a wula ku ya entirhweni fana na ceo ya vakhandli he just started his own company simple swi simple like that and loko a lo sungula a non-profit organization many people would have would have put money into it mara me lexi ni xi tivaka hi vanhu va ka gaza i ku va hleketa nga ku ti-fans ta va kolota like va lava tshama va nikiwa nikiwa timali njhe hi mhaka ku vona they are celebrities you abuse people is like ku na ti-celebrity tin'wanyana ta ku they are not lazy ku i celebrity exi minjhani minjhani minjhani hinkwenu hikoho ku njhani loko wo pfuxela celebrity yaleyo u fanele u swi tiva ku na ni loko mi karhi mi chata laha wa tikuma se u yi sendela hundred rand two hundred rand three hundred rand

mara ni n'wi treat-a as what as a as a friend ni kombela mali hi mhaka ku i ta i loko a ri na yona a ta ni zama futhi ka hina ka n'wansati ni nge ku kombeli hi nga ha kombela ka nuna wa yena mathewula simple as that mara we should stop these things of abusing our fans abusing the people that love us love our content na ku wo fanele u kwata wena u kwatela yini u kwatela yini vanhu va ku vutisa swivutiso hi mhaka leswi u nga le ku scam-eni ka vanhu because scam hileswaku na ni fane ni ta kota ku xavisela yini u balaka na mali scam is this things of misleading people taking the little that they have and na ku tirhisiwa na vito ra xikwembu father god i want to thank you for this opportunity yes father god i want to thank you for certificate ya vakhandla wa swito given enemy ask for that

he works he say tells you come support me tana mi ta ni ta ka event ya mina you are working my guy you are working come support me come buy tickets go enjoy yourself hayi swa ku na ni ta xava ticket wo tlhe ya cina ku tlula nqambi ho u ya ku jimeni musi u nga ha yi xavi ticket famba swi vona ka T_V swi sweswo. or byela belana va live once xin'wana lexi ni lava ku ta xi adirese ni nga lava ta xi endlela video ya xona separate you know magayi if you want loko u lava ku humelela la south africa ivi swi u ringile swilo swo tala swi ku tsandza adopta strategy xa the twins um a ni twi ku mandla gingirika ni tsandze yini mara vugeyi ne u nge vi geyi u ri xisiwana a yi kona geyi ya xisiwana never

ha lava va xavisa minkulungwana the twins ni swona swi endlaka leswaku xavisa minkulungwana leswiya hi yo minkulungwana straight like now look at what they and they are mastering it so well but ni ta mi endlela video ka yini ka nyimpi or beef how triple t uh, or the twins managed to succumb gagash even at his peak um vo tala ti-mc ta ka gaza va wini hi mhaka ya ku Gaga she has arrived why because he made M_C he monetise that thing so well to a point people want to invest in him than to invest in in your favorite artist so mfumo vana gay u ta fuma sigonona vana gay u ta fuma u tshama vona gay ya le kwini va ku manyangatsi wena a gay xi xexi le ku hluphekeni gay a yi hlupheki ku fana na manyangatsi wa penga na tsamana gay yi endla video yi endla video yi yi endla video yi mobisa loko a he i yima nyanga ndzi kombisa um loko nga si subscribe ni ta kombela wa subscribe hikwalani a swi ku dyeli nchumu ku subscribe gay a gay a yi endli sweswo mara yi mani huma hi byebyiya xavisa mikulu.